כ'וועל געוואלט רעדן פון א נושא וואס איך גלייב אסאך מענטשן אדער צו יונגע חברה וואלטן געמיינט אז דאס איז נישט געמאכט פאר זיי, אבער עס אויסהערן די גאנצע דרשה צו זעהן ס'איז געמאכט פאר יעדעם איינעם, און די נושא איז וואס מ'רופט אין ענגליש Midlife Crisis, אין אידיש וואלט איך עס גערופן מיטן די לעבן אנקומעניש. יעדע מענטש גייט דאס דורך. איך געדענק ווען איך בין געווען יונג, איך האב געהאט געהערט פון מידלייף קרייסיס, און איך בין געווען קאנווינסד אז איך גיי נישט האבן קיין מידלייף קרייסיס, ווייל מיין גאנצע לעבן איז א קרייסיס, סאו וואס א חילוק וואסערע קרייסיס גייט זיין. און פון נאך סיבות האב איך געהאלטן אז איך גיי דאס נישט האבן, און למעשה איך האב מיך איין טאג געטראפן אין מידלייף קרייסיס. ס'איז א זאך וואס יעדער איינער וואס קומט אן, יעדער מענטש גייט עס דורך, חוץ איינער וואס חס ושלום גייט אוועק יונג, יעדער מענטש וואס לעבט א לעבן קומט אן די עידזשעס אוו פארטי, עס קומט א פוינט אין די לעבן וואס מען הייבט אן איינזען אז איך בין שוין נישט יונג. סאו צו צוטיילן די לעבן, א מענטש האט פינף בעיסיק סטעידזשעס אין זיין לעבן, קודם איז מען א קינד, נאך איז מען א בחור, און נאך איז מען א אינגערמאן, נאך איז מידלייף, און נאכדעם ווערט מען אלט. יעצט א קינד איז א קינד,

מען זינג, מען האט כוחות, און פארשטייט זיך יעדער איינער האט חלומות, יעדער איינער אויף זיין וועג, וואסערע חלומות ער זאל נאר האבן, און נאכדעם קומט א פוינט אין לעבן ווי מען גייט אריין אין די סטעידזש, מען איז שוין נישט יונג, אבער מ'איז נישט אלט אויך נישט, אבער מ'האט שוין נישט די אינגע כוחות, און דעמאלטס איז מידלייף, און שפעטער אין סוף פון א מענטש'ס לעבן ווערט מען אלט אז ממש רוב מענטשן פארלירן זייער כוחות, ס'איז דא וואס האלטן זיך, לויט וויפיל מ'האלט זיך, מ'האט שוין נישט, ווי ווייניג כוחות מ'האט אין מידלייף האט מען נאך ווייניגער כוחות אפילו די מענטשן וואס האבן כוחות. איז יעצט ווען א מענטש טרעפט זיך אין מיד לייף, ווען ער הייבט אן איינזעהן אז ער איז שוין נישט יונג, און יעדער איינער האט עס אויף אנדערע וועג, ס'איז דא פול מיט אנדערע וועגן וויאזוי א מענטש טרעפט זיך אין די מצב, און די מעין טינג איז ער זעהט איין, איך בין שוין נישט יונג. עס ווערט זייער א שטארקע ווייטאג פאר א מענטש, ווייל קיינער וויל נישט נישט זיין יונג, קיינער וויל נישט אלט ווערן, יעצט אפילו מידלייף איז מען נאכנישט אלט, אבער יעדער איינער וויל זיין יונג, יעדער איינער וויל האבן כוחות, יעדער איינער וויל האבן די כוחות און די יונגע יארן וואס קענסט טון וואס דו ווילסט, מ'קען אויפבלייבן לענגע נעכט, מ'קען טון. וואטעווער דו ווילסט טון, דו האסט די כוחות צו עס טון, יעדער איינער וויל דארט בלייבן, אבער די פאקט איז קיינער בלייבט נישט דארט, עס קומט א פוינט אין לעבן ווי מען טרעפט זיך אין דעם מצב, יעצט וואס געשעט איז, היות קיינער וויל נישט זיין אין דעם מצב, וועגן דעם געשעט א קרייסיס, וועגן דעם ווערט דאס א אנקומעניש. אז מענטשן ווייסן נישט וויאזוי צו דיעלן דערמיט, איז להבדיל ביי די גוים, איז דארט קען מען זען ממש ווי מענטשן ווערן אינגאנצן משוגע, כ'ווייס נישט היינט צו דאס איז נאך די זעלבע זאך, אבער ס'איז מעגליך, האסט אמאל געזען למשל א טו דאר האנדא אקארד? א האנדא אקארד איז א פול סייז קאר. ס'איז נישט קיין ספארטס קאר, ס'איז נישט קיין פענסי קאר, ס'איז א פלעינע מידל קלעס קאר. יעצט, א טו דאר קאר יוזשעלי איז געמאכט געווארן פאר ספארטס קאר, מיט א געזונטע ענדזשין, רעדסט א שטארקע א טייערע קאר. יעצט די קענסט טרעפן די האנדא אקארד און נאך אנדערע אזוי ווי א האנדא אקארד, ווייסט ס'איז א קליינע קאר און ס'איז נאר טו דאר. איז די ענדזשין נישט פאוערפול? איז די זעלבע ענדזשין ווי אנדערע קאר, און בכלל א טו דאר קאר איז שווער אריינצוגיין, ס'איז נישט באקוועם בכלל, איז די סיבה פארוואס קאמפאניס מאכן די קארן, כ'מיין ווייל ס'איז דא קאסטומערס פארשטייט זיך, אבער די קלייענטעל פון די מינע קארן זענען יוזשעלי מענטשן וואס גייען דורך מידלייף, איז וואס געשעהט איז אז א מענטש טרעפט זיך אין מידלייף און ער זעהט איין, אז ער האט נישט חתונה געהאט מיט די ווייב וואס ער האט גע'חלומ'ט ער גייט חתונה האבן, צו אפשר האט ער בכלל נישט חתונה געהאט, ער איז נישט געווארן די עושר וואס ער האט גע'חלומ'ט ער גייט ווערן, די לעבן פארט נישט אזוי ווי ער וויל ס'זאל גיין, און ער הייבט אן זען ער ווערט אלט, ער הייבט אן זען ער פארלירט זיינע כוחות, וויל ער זיך קאנווינסן אז ער איז נישט אלט, הייבט ער אן טון משוגענע זאכן, איז ממילא איינע פון די משוגענע זאכן איז אז מ'גייט קויפן א טו דאר האנדא אקארד. איז אזוי קען ער דיך איינרעדן און ער קען מאכן איינרעדן פון אנדערע גאס קוק איך דרייוו א ספארטס קאר. אין ריעליטי איז ער סתם א דזשאוק. איך מיין פארוואס זאלסטו דרייוון אזא קאר? און אזוי ווי אנדער קאר אזוי ווי א טודאר האנדא קאר איז דא נאך פיל מיט קארן. נאך זאכן מינע זאכן און אנדערע מענטשן טוען אנדערע משוגענע זאכן און ס'איז דא מענטשן וואס די קרייסעס נעמט זיי אזוי איבער אז זיי ממש קענען צושיסן זייער גאנצע לעבן, ס'דא מענטשן וואס האבן געווען חתונה געהאט און און זיי האבן זיך געטראפן אין די מיד לייף קרייסעס און ווערן אזוי באליידיגט אז זיי האבן קענט ממש זיי קענען נעמען זייער גאנצע לעבן. זיי האבן יארן געקענט ארבעטן אויף שלום בית און פיינעלי טינגס האט אנגעהויבן ארבעטן און יעצט האבן זיי אלעס צושאסן. איז ביי די גוים איז דא טאקע די טו דאר האנדא אקארד, אונז אידן, כ'געדענק נישט לעצטע מאל כ'האב געזען א אינגערמאן זיך ארומדרייען מיט א טו דאר האנדא אקארד, כ'וואלט אפילו געזאגט כ'האב כמעט נישט געזען קיין בחור אפילו דאס טון, ביי אונז, ביי אונז האבן העכערע השגות פון דעם, אונז זעמיר נישט אין די סטעידזש. און די סיבה פארוואס איך האב געמענטשענט די זאך, ווייל ס'איז די זעלבע זאך ווען צו אידן אויף א אנדערע אופן. מענטשן טרעפן זיך אין מידלייף קרייסיס, און זיי ווייסן נישט וויאזוי צו דיעלן דערמיט, ווייל זיי ווילן נישט אלט ווערן, אבער די פאקט איז זיי ווערן אלט. זיי זעען אז די לעבן איז נישט אנגעקומען, זיי האבן נישט אנגעקומען צו די חלומות וואס זיי האבן געהאט אין די אינגע יארן, זענען נישט געווארן די עשירים צו וואס אנדערש זיין זייער חלומות איז געווען איז מילא הייבן זיי אן טון משוגענע זאכן צו ערשט קויפט ער נישט א האנדא עקארד ער וועט גיין קויפן א איך ווייס עפעס א טייערע קאר ער וועט טרייען צו קויפן עפעס א וויערד קאר וואס קיינער האט נישט צו טון אנדערע משוגענע זאכן וואס אנדערש זיין עט ער גיין טון משוגענע זאכן און אסאך חברה ליידער נעמען זיי א גאנצע שלום בית און צושיסן עס דא מענטשן האבן חתונה געהאט זיי האבן זיך געמוטשעט און אויב זיך אויסצוקומען, פיינעלי זיי קומען זיך אויס, און פלוצלינג טרעפט ער זיך אין מידלייף קרייזיס נעמט ער און צעשיסט די גאנצע זאך, און מענטשן ווייסן ל ע נישט וויאזוי צו הענדלען די זאך, סאו די תירוץ איז די סיבה פארוואס מידלייף קרייזיס האט א אפעקט אויף א מענטש, דאס טייטש די קרייזיס איז דא, די מידלייף איז דא, אבער די סיבה פארוואס א מענטש ריעקט צו דעם, קומט עס קודם ווייל א מענטש ווערט קאנפיוזד, ער ווערט צומישט, מען טרעפט זיך פלוצלינג מען איז נישט יונג און מען איז צוגעוואוינט צו זיין יונג הייבט דאס אן מאכן א צומישעניש, נאר די סיבה פארוואס די צומישעניש האט אזא כח אויף א מענטש קומט עס בעיקר ווייל מענטשן ווילן נישט אננעמען די פאקט. פיפל דאונט וואנט טו עקסעפט ריעליטי. ווען א מענטש זעהט איין ס'איז אין יעדע מצב, דאס איז געשעהן יעצט און דאס איז די פאקט. און אז א מענטש מאכט אפ אז דאס איז דער פאקט, גיי איך אזוי לעבן. איך גיי יעצט מאכן די בעסטע וואס איך קען פון די ריאליטי, פון די פאקטן וואס איך האב יעצט. איז א מענטש וואס לעבט אזוי איז העפי, ווי די לעבן נעמט אים נאר. אבער ליידער מענטשן ווייסן נישט ווי אנצונעמען קיין פאקטן, סאו וואס געשעהט איז ער וויל נישט אננעמען די פאקט הייבט ער אן זוכן צו אנטלויפן פון די פאקט, אבער די לויפסט אוועק פון די פראבלעם, די פראבלעם קומט מיט מיט דיר, סאו די גאנצע זאך וואס די מענטש טוט אז ער מאכט זיך ערגער און ערגער. סאו געב א משל אויף מיך. ווייסט אסאך מענטשן מיינען איך בין זייער יונג ווייל איך קוק אויס זייער יונג, באט איך בין עלטער ווי איך קוק אויס, אסאך עלטער, און איך האב מיך אנגעהויבן טרעפן אין די צומישענקייט, איך האב נישט געכאפט קודם וואס ס'איז, און אויף איינמאל האב איך מיר געגעבן א כאפ, דאס איז מידלייף קרייסיס, בעיסיקלי איך האב איינגעזען איך בין נישט יונג, סאו די מינוט איך האב דאס איינגעזען, וואס איך האב געטון איז געזאגט אזוי אזוי, דאס איז די פאקט, לאמיר מאכן די בעסטע דערפון. סאו איך האב נאך אלץ די צומישעניש, די צומישעניש איז נאך אלץ דא, ס'איז נאך אלץ זייער קאנפיוזינג פאר מיך אז איך בין נישט יונג. סאו אוועראל האלט איך מיך זייער יונג, כ'מיין צו זאגן איך האב כוחות, איך קען טון אסאך זאכן, כ'בין מיין באדי נישט צוזאמגעפאלן ברוך השם, כ'האב כוחות צו טון זאכן באט. איך בין שוין נישט אזוי יונג ווי ווען איך בין געווען אין מיין לאו טוועניס, כ'האב שוין נישט די כוחות און די מאטיוו צו טון זאכן וואס כ'האב געטון דעמאלטס. ס'האט זיך אזוי ווי בארואיגט. אבער ס'איז נאך אלץ זייער קאנפיוזינג אז למשל די היינטיגע יונגע עדאלטס זענען שוין א נעקסטע דור. סאו די קאנפיוזשן איז דא ווייל איך האב מיך אויסגעלערנט אז דא איז אזאך וואס הייסט עקסעפטן א פעקט סאו מילא איך האב עקסעפטעד אז איך בין יעצט אין א קאנפיוזינג סטעידזש אין מיין לעבן איז מילא איך גיי מאכן די בעסטע דערפון וואס איך קען דען מאכן סאו וואס איך קען מאכן די בעסטע פון זיין אין די קאנפיוזשן דאס גיי איך טון. פארוואס זאל איך וואס זיין העפי? און אז א מענטש עקסעפט די פעקט, דעמאלטס קען א מענטש ווערן העפי. סאו, די גאנצע סיבה פארוואס א מענטש טוט משוגענע זאכן קומט עס ווייל ער וויל נישט עקסעפטן די פעקט. איז מילא רעדט ער זיך איין אז מיט דעם וואס איך גיי גיין קויפן א משוגענע קאר, און איך גיי קענען ווייזן פאר יעדעם, אז איך בין קאל אדער איך בין א הער אדער איך בין א הין און איך בין יונג און דורך דעם וועט זיך כאילו טוישן די פאקט. אין די מין טיים דער מענטש ווערט עלטער און עלטער און יעדער איינער זעט אז דער'ס סאמטינג אף מיט דעם מענטש סאו אנשטאט צו ארויפצוקוקן אויף אים איז די אלע זאכן מאכן מענטשן זאל אראפקוקן אויף אים און לאמיר זאגן ס'איז אים געלונגען אז ער קען טון א זאך אז ער זאל מאכן יעדעם טראכטן אז ער איז נאך יונג, גייט ער נישט יונגער ווערן וועגן דעם, ער גייט עלטער ווערן, און איין זאך איז נאר אז ער לאט די פעין, די קאנפיוזשן וואס ער האט, לאט ער אים זיך איבערנעמען, איז מילא האט עס א שטערקערע כח ווי עס האט אויף א אנדערע מענטש. איז די גאנצע זאך וואס ער טוט, ער גייט, ער באגראבט זיך און באגראבט זיך און באגראבט זיך, ער שטייט ממש מיט א שאוול און גראבט זיין אייגענע גרוב לעבעדיגערהייט. דאס געשעט ווען א מענטש וויל נישט אננעמען די פאקטן, און דאס גייט אן אויף יעדע זאך אין די לעבן. סאו, די עצה טובה כדי א מענטש זאל קענען דיעלן מיט מידלייף קרייסיס, די פירסט סטעפ איז, לערן דיך אויס צו עקסעפטן פאקטס. און עקסעפטען פעקטס גייט אן אויף יעדע זאך אין לעבן, יעדע מענטש און יעדע מצב, דאס איז די פאקט, נעם עס אן, יעצט בין איך דא, כ'האב מיך געטראפן אין די סיטואשען, איך גיי מאכן די בעסטע דערפון, און איך גיי ענדשויען מיין לעבן אין די סיטואשען, אז איך קען עס מאכן בעסער, אקעי, וואי נאט, באט אז איך קען נישט, אדער ביז איך גיי עס מאכן בעסער, וועל איך עס ענדשויען די וועג וויאזוי ס'איז. און א מענטש וואס לעבט אזוי, ער גייט האבן די מידלייף קרייסיס, ס'גייט געשען, און אויב יעצט אויפן מינוט ווען דו הערסט די דרשה האסט עס, ווייסטו אליין וואס איך רעד פון, די קאנפיוזשן איז דא, אבער דו גייסט עס קענען אננעמען זייער גרינג, און ס'וועט דורכגיין און פארטיג, ס'וועט אפאר יאר, אסאך מאל וועט עס קענען זיין ווייניגער ווי אפאר יאר, און ס'גייט דורך און פארטיג, און דו לעבסט ווייטער דיין לעבן, און וועסט ענדזשויען דיין לעבן. און צו דעם וואלט איך געקענט זאגן נאך א נקודה, צו ווייזן אז א מענטש קען האבן א שלעכטע זאך און א גוטע זאך אויף די זעלבע צייט, נאר זע צו צו די סאבדזשעקט. כ'האב באמערקט ווען א מענטש האט זיין ערשטע אייניקל,

פון די אנדערע זייט איז א מורא'דיגע שמחה אויף די מענטש, פארוואס? ווייל ווען א מענטש האט א קינד האט ער האט ער א דור נאך זיך, אבער ווער זאגט דיין קינד וועט האבן קינדער, און דו האסט א אייניקל, טייטש אז שוין דא דורות פון דיר, און ס'איז א מורא'דיגע אינערליכע שמחה פון א מענטש אז ער זעט דורות גיין ווייטער פון אים אליין. סאו האב איך געזען אז יעדע מאל א מענטש ווערט די ערשטע מאל א זיידע, אדער זיין ערשטע אייניקל, איז ער פרייליך און צומישט אויף די זעלבע צייט. ס'איז אזא פרייליך צומישעניש. ער ווערט מורא'דיג שטארק בשמחה וואס איך אין די אדער סייד, איך ווער א זיידע. סאו קענסטו זען. ווי א מענטש קען אסאך מאל האבן א זאך וואס פון איין זייט קוקט עס אויס שלעכט און אנדער זייט איז עס גוט, און די איינציגסטע וועג וויאזוי עס איז גוט אז דו האלסט די שלעכטע זאך, און דאס קען א מענטש נעמען סתם אזוי, די גאנצע מידלייף קרייסיס, די גאנצע זאך וואס מען גייט דורך אין לעבן, ווען א מענטש איז עלטער געווארן, קענסטו זען וויפיל דו האסט אקאמפלישט וואס דו וואלסט נישט געקענט האבן די אקאמפלישמענטס ווען דו ביסט געווען יונגער ווייל עס איז נישט געווען די צייט צו עס מאכן וואס ס'זאל נאר זיין. סאו איז דשאסט צו ווייזן א עקזעמפל וואס טייטשט א מענטש קען האבן די זאך וואס קוקט אויס שלעכט פון איין זייט און ס'איז גוט פון די אנדערע זייט נוגע צו מידלייף קרייסיס. יעצט. די שטערקערע און עיקר נקודה וואס די סיבה פארוואס א מענטש האט די מידלייף קרייסיס אז ס'נעמט אים איבער קומט עס ווייל א מענטש לעבט נישט דערווארט אין אייבערשטן

אז א מענטש בלייבט נישט יונג א גאנץ לעבן, ווייל שטעל דיך פאר ווען א מענטש זאל וועלן בלייבן יונג א גאנץ לעבן, וואלטן רוב מענטשן אפילו נישט געטראכט פאר קיין רגע אז ער איז דא פאר א סיבה. מ'וואלט זיך אפגעלעבט א לעבן, און מ'וואלט געווען ביזי א גאנצער טאג מיט שוועל טאג. האט באשעפער געמאכט דעם מענטש, א מענטש זאל האבן שוועריגקייטן, פראבלעמען, און איינע פון די זאכן וואס? אז מ'ווערט עלטער. און וואס ווייזט דאס פאר די מענטש? אז דו גייסט נישט דא בלייבן פאר אייביג. און ס'ווייזט אויך פאר די מענטש אז די אלע שטותים וואס דו ביסט געווען ביזי נאכלויפן ווען מ'איז געווען יונג, האסט שוין נישט קיין כח אפילו נאכצולויפן די שטותים, און לאמיר זאגן ווען מ'איז נאך מיטל לייף האסטו כוחות, אבער זעסט אליין ווי די לעבן גייט צו, אז מ'גייט דאס נישט קענען צופיל ענדזשויען. איז מילא וועקט עס אויף די מענטש. סאו ס'איז דא זייער אסאך מענטשן וואס זייער מידלייף קרייסיס איז א רוחניות איז א רוחניות'דיגע מידלייף קרייסיס. וואס די מידלייף קרייסיס האט צו זיי געמאכט אז זיי האבן זיך אנגעהויבן כאפן, איין מינוט איך בלייב נישט דא פאר אייביג. אסאך מענטשן ווען מען איז יונג, לילי, מענטשן רעדן זיך איין לייק איך בין דא און אמעריקא סטעי און מען גייט האבן א פאן און מען פארגעסט זיך אינגאנצן אז ס'איז יש דין ויש דיין, מען פארגעסט אינגאנצן אז מען איז דא פאר א דארף געטאל, מען לעבט זיך אפ אזא לעבן און אויף איינמאל טרעפט מען זיך, איי מיר, איך ווער עלטער, וואס האב איך אויפגעטון אין מיינע יונגע יארן?

און א מענטש זאל אויך איינזעהן אז קוק ווען דו ביסט געווען יונגער האט דיך אינטערעסירט דאס און שפעטער האט דיך אינטערעסירט עפעס אנדערש און יעצט ביסטו עלטער געווארן האסטו דריי פערטל זאכן וואס האט דיך אינטערעסירט ווען דו ביסט יונג אינטערעסירט דיך בכלל נישט און ווען דו זעהסט א יונגע בחור אדער א יונגערמאן לויפט נאך געוויסע שטותים הייבסטו אן דערמאנען אה כ'געדענק עפעס א מעמארי דערפון סאו קענסטו איינזעהן ווי אלע אלע תאוות אויף די וועלט איז נישט מער ווי שטותים ס'קומט און ס'גייט סאו. א מענטש וואס נעמט עס אן אויף די וועג וואס ס'איז דא אסאך אינגעלייט ביי אונז אידן רעד איך וואס כאפן זיך ווען זיי ווערן עלטער און מ'גייט אריין אין מידלייף קרייסיס זיי מוזן זיך אנכאפן ווי שטיי איך אויפן וועלט און זיי הייבן אן תשובה טון, וואס הייסט תשובה טון? ס'מוז נישט זיין דווקא אז א מענטש האט געזינדיגט ווען ער איז געווען יונג.

די זעלבע זאך, נאך סאך א שטערקערע וועג, ווען א מענטש הייבט אן איינזען ער איז דא פאר א סיבה און ער הייבט אן זיין ערליך, און איך מיין נישט צו זאגן חס ושלום אז ער איז געווען א חוטא פארדעם, ס'מוז נישט זיין א חוטא, איך רעד ער איז נישט געווען אריינגעלייגט אין תורה ומצוות, ער איז יא געווען ער ווייסט, מען זאגט נאר געפאנטשט די קארט, יעדן טאג געדאווענט, ער ווייסט, ער האט געטון די בעיסיקס, אבער נישט געווען אריינגעלייגט אין דעם, ער האט נישט געלעבט מיט באשעפער, און איז געווען ביזי נאכלויפן געלט מיט אנדערע שטותים. ווען ס'קומט א פוינט אין לעבן הייבט אן זען איך בין דא פאר א סיבה אויפן וועלט און איך גיי נישט דא בלייבן. מילא לאמיך אויפטון וואס איך האב אויפצוטון. און וואס געשעהט איז אז א מענטש ווערט העפיער. ווייל איינער וואס לעבט מיט רחניות לעבט מיט א שמחה. כ'האב לעצטע יאר, בערך א יאר צוריק געגעבן א דרשה זייער ענדליך צו דעם, כ'האב נישט גערעדט דירעקטלי פון מידלייף קרייסעס, כ'האב גערעדט מער, די דרשה הייסט וואס די חילוק צווישן לעבן א רוחניות'דיגע לעבן אדער א גשמיות'דיגע לעבן, און כ'האב אויך ארויסגעברענגט די נקודה אז א מענטש לעבט א גשמיות'דיגע לעבן איז ממש רחמנות. און איינע פון די זאכן וואס ווערט א רחמנות איז ווייל ס'קומט א פוינט אין לעבן ווי מ'גייט אריין אין מידלייף, מ'הייבט אן פארלירן די יונגע כוחות, און אויב דאס איז די גאנצע לעבן פון די מענטש איז נאר צו האבן פאן און שוואוירטאג און געלט, איז ס'קומט א פוינט ווי מ'קען שוין דאס אויך נישט האבן, איז וואס האסטו יא? סאו ס'איז נישט נאר דער שקר אז די אלע זאכן ברענגט נישט קיין שום סעטיספעקשאן, ס'ברענגט נישט קיין שום העפינעס פאר די מענטש, ס'איז דו גייסט דאס אויך נישט אן פאר צו פאר צו לאנג. סאו ווען איך האב אנגעהויבן דרשו האב איך געזאגט אז עס וועט אויסהערן די גאנצע זאך, עס צו זען אפילו פאר די יונגע מענטשן איז עס געמאכט געווארן, ווייל ווען א מענטש איז יונג און ער רעדט זיך איין אז איך וועל בלייבן יונג פאר אייביג, די מענטשן זענען די מענטשן וואס האבן די מערסטע פראבלעמען ווען ס'קומט צו מידלייף קרייסיס, ווייל מ'טרעינט זיך איין די מיינד צו טראכטן אויף א געוויסע וועג, מ'טרעינט זיך איין נאכצולויפן אלע שטותים אויפן וועלט און זיין ביזי מיט שטותים אויפן וועלט, און מ'מיינט אז דאס גייט מיך מאכן העפי, דאס גייט מיך ברענגען לעבן, און קיין איינע פון די זאכן ברענגט נישט קיין לעבן, ס'איז נישט נאר דאס אז רוב מענטשן קומען אויף אלנע שולן צו רוב זאכן, אפילו די מענטשן וואס קומען יא אן, קומען אין ערגער צו שולן, ווייל ס'מאכט זיי נישט העפי. און נאך א זאך אז מידלייף קרייסעס אפילו א עושר, לאמיר זאגן א אינגערמאן איז געווארן א עושר, ער גייט אויך אדורך מידלייף קרייסעס. סאו דער מענטש וואס טרייט. וואס ווערט באליידיגט אז ער זעהט ער איז געווארן עלטער און ער איז נישט געווארן די עושר, רעדט זיך איין אז ווען איך וואלט ווען געווארן די עושר וואלט איך נישט געהאט די מידלייף קרייזיס, לעבט אין זייער א טיפע וויסטענישע חלום, ווייל די עושר גייט עס אויך דורך, ווייל די עושר וויל נישט אלט ווערן, עס האט איינגעלייגט איינס מיטן צווייטן, ס'הייסט יא געלט אדער נישט געלט, קיינער וויל נישט אלט ווערן, די פאקט איז מען ווערט עלטער, סאו גייט ער דורך מידלייף קרייזיס, אפשר אויף א אנדערע וועג, באט ער האט די מידלייף קרייזיס. סאו איז א מענטש איז כדאי ער זאל זיך אויסלערנען צו עקסעפטן פעקטס, יעדע מאל דו טרעפסט דיך אין א מצב וואס זאל נאר זיין דאס איז די מצב, וואס קען איך מאכן די בעסטע פון דעם מצב, נישט קיין חילוק ווי שלעכט די מצב איז, איז א מענטש וואס לערנט זיך אויס פון יונגערהייט אזוי, איז ווען ער טרעפט זיך אין מידלייף קרייסעס, אקעי, סאו יעצט בין איך אין מידלייף קרייסעס, מיר מאכן די בעסטע פון דעם מצב. ער וועט האבן די קאנפיוזשן און עס וועט דורכגיין. און בשעת ער וועט עס האבן וועט ער ענדזשויען. און דער מענטש וואס זעט איין זייער יונג אז איך גיי נישט דא בלייבן אויף אייביג, הייבט אן צו ארבעטן אויף זיין רוחניות ווען ער איז יונג, איז מילא אוטאמעטיקלי אין די מידלייף ווערט אים נאך גרינגער אויך. און פארקערט, עס מאכט אים העפיער, ווייל ווי האסט נישט געקענט זיין אזוי נאנט צום אייבערשטן ווען מען איז געווען יונג, ווייל דו האסט נישט געקענט אקאמפלישן אזויפיל. סאו די עלטער דו ווערסט, די העפיער ווערסטו. סאו, און סיי די מענטשן וואס זענען יונג, און סיי די מענטשן וואס זענען יעצט אין מידלייף קרייסיס, און סיי די מענטשן וואס זענען שוין אדורכגעגאנגען די קרייסיס, איז יעדער איינער קען זיך לערנען די איידיע, עקסעפט פעקטס, און נאמבער צוויי, זע איין אז דו לעבסט פאר א סיבה, און לייג דיך אריין, זיי קאנעקטעד, זיי דבוק מיט די סיבה פארוואס דו לעבסט, און דו וועסט זען אליין ווי דיין לעבן וועט דיך אויפגעלאכטן ווערן אז דו האסט לעבן מיטן אייבערשטן. האטס א גוטן טאג.